तऽ आइ उनतीस मई के हम जा रहल छी दिल्ली गाँव छोड़ के दिल्ली जा रहल छी चलू ठीक छै बाय बाय सामने दरभंगा एयरपोर्ट और हम सब भैया ठंडा पी रहल छियै गर्मी में लाइन में लागि गेलहुँ हँ लाइट के अंदर जा रहल छी बड़ स्पेशल थैंक्स देबनि स्पाइस जेट के जे एतुका एगो स्टाफ रहथिन और टॉप लेवल के स्टाफ जे पहचानि लेलथि और ओ सबटा काज आसानी से करबा देलथि

जरूरियो छै तऽ आइ अछि उनतीस मई तऽ आइ उनतीस मईके हम जा रहल छी दिल्ली गाँव छोड़िकऽ दिल्ली जा रहल छी आओर अपन बिहारवासी अपन मिथिलाञ्चलवासीके विडम्बना छै कि घर छोड़िकऽ बाहर जाए पड़ै छै कमाइ लए खाइ लए पढ़ै लए किछु भी करै लए बाहर जाए पड़ै छै दिल्ली बम्बइ तऽ हमहूँ वएह मैथिल छी वएह बिहारवासी छी तऽ हमहूँ जा रहल छी बाहर तऽ आइके जे हमर सफर छै ओ हम करब फ्लाइटसँ वाया फ्लाइट दरभंगासँ नई दिल्ली छै पौने चारि बजेमे हमर फ्लाइट तऽ पूरा दिनके ब्लॉग देखायब पूरा जर्नी देखायब बनल रहू ओझका ब्लॉगमे सामान रखा गेलै हँ की रखू बस ठीक है हमहूँ रेडी भऽ गेल छी आओर आब निकलि रहल छी एयरपोर्टके लेल चलू ठीक छै बाय बाय रहुआ गाड़ी भैया छथिन ठीक छै चलू चलू चलू रोहन बाबू तऽ निकलि गेलहुँ हँ एयरपोर्टके लेल आओर गाँवसँ जाय कालमे तऽ बुझिते छियै ठीक छै चलै छी देखियौ होइए वाटर पार्क

एते से जा के जे भाग जाइए तो सामने दरभंगा एयरपोर्ट और हम सब भैया ठंडा पी रहा छे गर्मी में पहुँच गल एयरपोर्ट और हम बैग निकाल दिल था ये सामने एयरपोर्ट आप चल छी अंदर चलू चल छी ठीक है रोहन बाबू अलविदा ओत गेट पर चेक इन करा के घुस गल हाँ अंदर अब अंदर कराब चेक इन लग गल हाँ बैगेज जमा करे और बोर्डिंग पास ले लाइन में बहुत आदमी कहै छथिन कि वीडियो बना कऽ की भेलौ की कमेलैं की केलैं तऽ ठीक छै पाइ तऽ नहि कमेलहुँ हँ लेकिन ई प्यार ई मोहब्बत कमेलहुँ हँ जे स्पाइस जेटके जे स्टाफ रहै दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा प्यार देलथि बहुत ज्यादा प्रेम देलथि धड़ाधड़ सभटा काज करा कऽ सभ चीज बढ़िआँ सीट दऽ कऽ सभ चीज कम्प्लीट केलथि तऽ बहुत बहुत धन्यवाद स्पाइस जेट दरभंगा आओर स्पेशल धन्यवाद ई भाइ साहेबके जे बहुत ज्यादा हेल्प केलथि आओर सभके बतेलखिन कि के छथिन ई ब्लॉगर छथिन या जे भी छथिन आओर लास्टली फ्लाइटमे आबि कऽ सेहो हमरासँ भेट केलथि बहुत नीक लागल बहुत बहुत धन्यवाद किएक तऽ दरभंगा डिफेंस एयरपोर्ट छै तऽ एतय शूट नहि कऽ सकैत छियै तैयो जतेक भेल ओतेक शूट कऽ कऽ अहाँ सभ तक पहुँचेलहुँ आओर देखेलहुँ आओर आगुओ देखायब एखन फिलहाल हम बैगेज अपन दऽ कऽ बोर्डिंग पास कलेक्ट कऽ कऽ आबि गेल छी वेटिंग हॉलमे एखन फिलहाल छी वॉशरूममे वॉशरूमसँ बाहर निकलि कऽ जायब वेटिंग हॉलमे आओर ओतय वेट करब फ्लाइटके आबै तकके आगू जे प्रोसेस छै तकर तऽ बनल रहू ई ब्लॉगमे जतेक हैत जतेक पॉसिबल चीज हेतै हम देखायब आबि गेलहुँ हँ वेटिंग हॉलमे आओर एतय भेटलथि हमरा सभके राघव भाय, देख लिअ। आब दुनू गोटा जायब संगे फ्लाइट मे। आब हम सभ एतय वेट क रहल छी बॉस के आबय के जे हमरा सभ के ल जायत फ्लाइट तक। भैया भेटलखिन पर्सनली आबि क। नीक लागैए वीडियो? बहुत बढ़िया नीक लागै छै। अहाँ अपन घर के मोन पड़ि रहल अछि। बहुत धन्यवाद। त पहुँच गेलहुँ हम सभ बॉस स।

जे छै बहुत बढ़िआँ छै एतबो नहि रहै ओहिके जगहपर अगर एतबो छै तऽ बहुत नीक छै आओर हम पर्सनली बहुत खुश छी ओना एहिसँ पहिलहो हम गेल छी फ्लाइटमे दरभंगासँ कोनो तरहके दिक्कत नहि आओर स्पेशल थैंक्स देबनि स्पाइस जेटके जे एतुक्का एगो स्टाफ रहथिन आओर टॉप लेवलके स्टाफ जे पहचानि लेलथि आओर ओ सभटा काज आसानीसँ करबा देलथि आओर बहुत रिस्पेक्ट सेहो भेटल स्पाइस जेटके तरफसँ दरभंगा एयरपोर्टपर बहुत बहुत धन्यवाद आओर बनल रहू ई ब्लॉगमे ई ब्लॉग एखन एतय एंड नहि भऽ रहल छै दिल्ली जाके एंड हेतै बनल रहू और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस ले अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी की सहायता करें उड़ाबे के लेल जगह पर लऽ जायल जा रहल छै अपन जगह पर पहुंच गेल हां देख लियो आ पूरा नौ दू एगारह होय के लेल तैयार ये कोनो जे गलती केने रहबे ने जीवन में तो ट्रेन में या फ्लाइट में सफर करे काल में अहाँ के आसपास काने वाला बच्चा जरूर भेट जायत हम केने रहिए कोनो पाप ताहि दुआरे भेट गेल

हदे कऽ देलक हँ अनेरे कानै छै ओना जोक सपाट बच्चा छै तऽ कनबे करतै ओ बाजि नहि सकैए ओकरा कानमे दर्द होइ छै मल्टीपल प्रकारके चीज होइ छै ओकरा प्रॉब्लम तेँ ओ कानै छै एखनो लगातार कनि रहल छै सुनिते हेबै देखियौ आब नजारा इएह नजाराके लेल विंडो सीट लेल जाइ छै फ्लाइटमे रुकू एगो भैयाके देखबै छी विभोर नीन्दमे सुतल छथिन रातिमे बुझाइए आम चोरेलखिन हँ गाछीमे जा कऽ जाहि रफ्तारसँ हमर केश झड़ि रहल यए बुझाइए कनि दिनमे हम ई कक्का जकाँ भऽ जायब देख लियौन धीरे धीरे फ्लाइट लैंड कऽ रहल यए आओर कान दर्द भेनाइ शुरू भऽ गेल यए पता नहि की छै जे अगर फ्लाइट लैंड करैत रहत तऽ कान बहुत दुखाए लागै छै हमरा आओर किछु आदमीके सेहो होइ छनि हमरा तऽ बड्ड होइए देखियो आब आहां सब के देखबे छी केना भूकंप हेते फ्लाइट में देख लियो जे हिल रहल छै कैमरा सबटा ओकरे छै भूकंप आब गेले ओना एकरा टर्बुलेंस कहे छै पूरा काला बादल काला बादल से फ्लाइट एखन निकल रहल छै और बार बार टर्बुलेंस से हो रहल ये बहुत ज्यादा बहुत गंदा टर्बुलेंस लेकिन अब पहुंच जाए से बहुत पैघ बाप रो बाप फाइनली जमीन देखायल नहि तऽ होइ छलै उपरेसँ उपर नहि चलि जाइ एतेक गन्दा टर्बुलेन्स लागैए पाइलट नवसिखुआ रहै लैण्ड कऽ रहल छी आब इन्दिरा गाँधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली टी थ्री पर देख लियौ लैण्डिंगके पूरा ई वीडियो देखियो आब एगो चीज देखवे छी फ्लाइट जस्ट एता लैंड केलके हां और सब उठ के ठार भ गेलखिन देखियो एखन दुए टा भेले हां आगु और हेता ओता से एयर होस्टेस कह रहल छै की बैठ जाऊ बैठ जाऊ कह रहल छै एयर होस्टेस ओता से बैसे ले देखियो चढ़ाइयो ला मार उतरइयो ला मार देख लियो आब हमहू सब निकल रहल छी फ्लाइट से बाहर।

चलू आब अलविदा करै छियनि हिनका आओर चलै छी हमहूँ चलू आब हम जा रहल छी ओला पिकअप पॉइंटपर जे कि छै मल्टी लेवल पार्किंग पूरा देख लियौ इएह छै कार पार्किंग आओर एतऽ पिलर नंबर एफ एट लग हमर गाड़ी छै चलू चलै छी निकलि गेलहुँ नई दिल्ली एयरपोर्ट टी थ्रीसँ कैबमे बैसि कऽ घरके लेल तऽ चलू चलै छी आओर आगू देखाबै छी दिल्लीके नजारा अहाँ सबके देख लियौ दिल्लीके मौसम गर्मी गर्मी गर्मी हम एलियै तऽ एकदम मौसमो भऽ गेलै ठण्डामे आँधी तूफानवला जहाँ जतऽ जाइ छियै ओतऽ तूफान तऽ आनिए दै छियै ने ई टनल जे छै टनल नया बनलै हँ आओर टनलके ऊपरमे रनवे छै बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट छै ऊपर में रनवे छै एयरपोर्ट के दिल्ली आओ आ जाम के सामना नहीं कर पड़े एना भइए नहीं सके देख लियो जाम जाम जरा एतुका लोग सब ट्रैफिक कहे छै सएह वाला ट्रैफिक देखियो के एले हँ ले ले दूटा चोर देख लियो दोनों के और जिंदे है हम मर जाते हैं अमर है मर जाते हैं सनी ठीक है चलो ठीक है ना हो गया फाइनली पहुंच गलो घर और यहाँ के संग कर रहा छी आप अपन वीडियो के तक खत्म अगर हमारे वीडियो अहाँ के निक लगे तो वीडियो के लाइक करू चैनल के सब्सक्राइब करू और फेसबुक पर फेसबुक पेज के फॉलो करू और जब तक भऽ सके शेयर करू भाई बहन दोस्त बहन सब गोटा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखे के लिए यहाँ प्यार दुलार देते रही वहाँ सबके अपन मैथिल रौनित के बहुत बहुत धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली